Ma, tista' tagħtini 6 euro għall-outing? Qalbi taf li ma nistax palissa taj. Nilqdew bli hemm.
Play smart. Play responsibly. Call 1777.
Nilqakom lura magħna, grazzi tal-li qegħdin nissegwu niskata wasal il-ħin biex nilqgħu fuq istufan mistieden ieħor. Illum sar regolari magħna biex ngħidu hekk. Narawh kull 15 u allura Bi pjaċir nilqa' magħna lil Kane Said illi qiegħed hawnhekk sabiex flimkien inkunu nistgħu naturalment nitkellmu ftit dwar ir-realtà tal-ħajja li sfortunatament hija xi ħaġa illi meta persuna taqa' fix-xibka tal-logħob tbati ħafna, però grazzi għal Kane u għall-professjonisti li hemm jaħdmu fil-Fondazzjoni Logħob Responsabbli jkunu qegħdin hawnhekk sabiex ikunu jistgħu naturalment jagħtu s-sapport kollu anki lil dawn il-persuni. Kif jiġri dejjem Kane meta tkun qiegħed magħna waqt il-tagħrif pubbliċitarju jkun hemm filmati li dawn il-filmati jġibuna daqsxejn konxji anki ta' sitwazzjonijiet differenti li persuna tista' tgħaddi minnhom. Nsellimlek Angela, nsellem lit-tim kollu warajk u nsellem b'mod speċjali lil dawk kollha li minkejja d-diffikultajiet li jġibu magħhom il-vizzji jibqgħu għaddejjin u jirrealizzaw number one li għandhom problema u number two li għandhom bżonn l-għajnuna. U hawnhekk b'wiċċi minn quddiem ngħid li l-għajnuna qiegħda hemm u nħeġġiġkom tfittxuha. Iva, dawn huma filmati promozzjonali m'Angela. Din id-darba ħa nkunu qegħdin niddiskutu r-riperkussjonijiet tal-vizzju tal-logħob tal-azzard fost il-familji. Dan huwa bħal serp jidħol fin fin fit-tuffieħa tal-familja u sfortunatament mhix normalità, ma rridx nallarma lin-nies hemm barra, imma hemm każi fejn il-familja titħassar minn ġewwa. Il-Fondazzjoni Mhux Logħob talli, mhux, Responsabbli, jekk yes, yes, tippermettili, yes.
mhux talli titħassar minn ġewwa, imma talli eh, persuna sfortunatament tasal illi tirriskja flusha, tirriskja kollox saħansitra tinsal lill-maħbubin tagħha lil uliedha. Ekku, Kont qed ngħid il-Fondazzjoni Logħob Responsabbli hija hija tiffoka fuq din ir-realtà, tifhem il-pjaga ta' din ir-realtà soċjali fejn il ħalli ngħidu sfortunatament għax hekk hu il-vizzju il-logħob tal-azzard per se dak li bl-Ingliż ngħidulu gambling jista' jwassal għal vizzju u l-vizzju jwasslu għal diversi riperkussjonijiet, fosthom riperkussjonijiet soċjali fejn l-omm, il-missier ma jkollux komunikazzjoni interna fil-familja, jiġifieri, Lanqas jitkellem ma' uliedu, lanqas jitkellem mal-maħbuba. L-omm ma titkellimx mal-maħbub tagħha. Jiġifieri l-komunikazzjoni tispiċċa għaliex għaliex il-persuna jidħol fih innifsu normalment ma jaċċettax mill-problema li jkun għaddej minnha u aktar iva milli le jsib problema biex jitkellem.
Jiġifieri inti qed tgħid li dawn huma l-ewwel sinjali li forsi jibdew jidhru anki mill-omm, mill-missier, meta meta jibdew jew inkella meta l-vizzju jibda dieħel 'il ġewwa? Ara, normalment il-każijiet fuq il-linja ta' għajnuna nazzjonali tagħna wieħed seba' seba' seba' juruna li diffiċli Anke mill-qraba stess diffiċli li tinduna li l-maħbub tiegħek għaddej minn din il-problema. Għaliex, nerġa' nirrepeti, iżomm għalih innifsu, hu għalih per se ma jkun qed jagħmel xejn ħażin, imma imbagħad jibdew ikun hemm dawk ir-riperkussjonijiet finanzjarji li l-vizzju tal-logħob iġib miegħu pereżempju problemi mal-banek.
minn istituzzjonijiet finanzjarji li hemm abbuż ta' finanzjament fil-familja. Loans ma jintlaħqux, pagamenti ma jintlaħqux, ċekkijiet jibbawnsjaw. Jiġifieri dawn huma kollha kollha riperkussjonijiet li permezz tagħhom il-persuni qrib tal-ivvizzjat jibda jgħid, Isma', x'inhu jiġri hawnhekk? U jibda jistaqsi, u minn mistoqsija għall-oħra għall-oħra, il-persuna normalment iħoss id-diqa, iħossu mniggess u jispiċċa biex jitkellem. Mhux neċessarju li persuna li jitkellem dwar il-vizzju tiegħu ikun irid ifittex l-għajnuna. Jiġifieri jiena dejjem nirrepeti, dawn huma żewġ passi kruċjali li persuna tirrealizza li għandha problema u l-persuna taċċetta li għandha bżonn l-għajnuna. Semmejna riperkussjonijiet soċjali, jekk immorru fl-estrem ikun hemm abbuż fiżiku. Jiġifieri l-persuna tant ma jaċċettax u l-maħbuba tiġbidlu l-attenzjoni darba darbtejn tlieta li eħe il-persuna tista' ssir vjolenti wkoll. Hemm naqgħu għal problemi ta' vjolenza domestika. Semmejna l-problemi mal-banek. Il-persuna tispiċċa tigdeb lil uliedha titlob flus lil uliedha biex tmantni l-vizzju tal-logħob. Eh, nisimgħu b'każijiet oħrajn semmejnieha 15 ilu fejn persuna eh, tirċievi s-salarju tagħha fix-xahar u tispiċċa tonfoq kollox fuq il-vizzju tagħha, fuq il-lob, fuq il-prattika. U lanqas biss jixxu l-affarijiet essenzjali għal uliedhom. U dawn huma realtajiet li qed issemmi inti Kane li tiltaqgħu magħhom intom anki bħala fondazzjoni. Hekk hu, hekk hu.
Aħna, nerġa' nirrepeti, permezz tal-linja ta' għajnuna nazzjonali tagħna wieħed seba' seba' seba' nisimgħu ħafna każijiet bħal dawn saħansitra persuni jiġu jitolbu l-għajnuna f'forma ta' esklużjoni. Aħna nipproċessaw dawk li nsejħulhom self-bearing forms fejn persuna tiġi l-uffiċini tagħna Ovvjament bħalissa peress li għaddejjin mis-sitwazzjoni tal-Covid naċċenna biex persuna timxi mad-direttivi tas-saħħa, tilbes il-maskla, tagħmel is-sanitizers, jiġu għandna u nimlew formola fejn il-persuna teskludi lilha nnifisha għal perjodu ta' żmien minn postijiet tal-logħob liċenzjati mal-Awtorità Maltija tal-Logħob. Illum nemmen li huma magħluqin postijiet bħal dawn. Ma jfissirx illi ma jsirx logħob, il għaliex sfortunatament il-logħob jista' jsir anki mill-kumdità tad-dar tal-persuna. Ekku, ekku.
Inti għandek Esklużjoni minn dawn il-postijiet tad-divertiment li iva minħabba l-Covid bħalissa jinsabu magħluqin. Imbagħad għandek esklużjoni online fejn s'issa nistgħu ngħidu li persuna tista' teskludi lilha nnifisha individwalment għal kull kumpanija tal-logħob online. Jiġifieri l-ħsieb huwa li flimkien mal-Awtorità Maltija tal-Logħob ningħaqdu u noħorġu b'sistema ta' esklużjoni li tkopri kemm dawn il-land based gaming parlours u tkopri wkoll ir-remote gaming. Xi ħaġa li li naħdmu 'l quddiem fuqha. Kemm hu importanti anki l-kunċett ta' logħob responsabbli?
Il-kunċett ta' logħob responsabbli huwa importanti ħafna. Aħna m'iniex hawnhekk niddiskutu li din hija problema reali vera imma m'għandniex nallarmaw lill-pubbliku hemm barra. In-norma hi li persuna timxi tilgħab taħt responsabilità fis-sens li Tilgħab taħt kontroll ta' ħin u tilgħab taħt kontroll ta' flus. Jekk il-persuna timxi ma' dawk il-limiti, ma' dawk il-linji tal-kontroll, persuna tista' tilgħab f'ambjent rekreazzjonali u ta' divertiment u dik dejjem ngħid jiena ma fiha xejn ħażin. Normalment il-problemi jibdew jinqalgħu fejn il-vizzju jista' jkun x'ikun ta' imma hawnhekk qegħdin nitkellmu l-vizzju tal-logħob. jibda jieħu l-preċedenza fuq affarijiet ħafna aktar importanti u ħafna aktar serji, fosthom il-familja. Importanti li minn hawnhekk ngħaddi messaġġ li meta nħossu li l-logħob m'għadux rikreazzjoni u m'għadux divertiment, inqumu minn fuq dik il-mejda tal-logħob u ngħidu daqshekk. Ejja naħsbu fuq uliedna, ejja naħsbu fuq dawk l-aktar viċin tagħna, l-maħbubin tagħna. Irid ikollok karattru sod u tittaċċetta li għandek anki problema. Iva.
Biex persuna li jaċċetta li għandu problema tinvolvi ċertu saħħa interjuri. U aħna, aħna nemmnu f'dik is-saħħa u nemmnu li persuna through the helping hand of the foundation issib l-għajnuna u iva jkun hemm ħafna każijiet fejn il-persuni jegħlbu il-vizzju. Il-Fondazzjoni barra l-linja ta' għajnuna nazzjonali 1777 u barra l-formli ta' esklużjoni tħaddem ukoll il-chatline anonimu tagħha through il-website tagħna www.rgf.org.mt fejn inħeġġu lil dawk il-persuni li forsi jħossuhom skomdi jsemmew leħinhom biex jużaw din il-faċilità teknoloġika fejn ukoll ikollna ħafna każijiet fejn nipprovdu l-għajnuna tagħna wkoll. Dawn qed jidhru anki fuq l-iscreen tat-televiżjoni, hemmhekk għandek is-sit elettroniku fejn wieħed naturalment bil-responsabilità kollha, bl-anonimità kollha, wieħed jista' jidħol u jitkellem ma' professjonisti Importanti, jekk taħsbu li intom jew inkella xi ħadd li huwa maħbub tagħkom ikollu din it-tip ta' problema, kemm hu sabiħ illi ssib spalla illi naturalment tkun tista' tistrieħ fuqha. U hawnhekk għandna nies professjonisti f'dan il-qasam biex ikunu jistgħu jgħinu anki lil dawn il-persuni. Hekk hu, hekk hu. Ejja ħalli ninformaw lill-pubbliku Dan dan mhuwiex suġġett tebu li ħadd ma jqmadu jitkellem fuqu. Ejja nitkellmu, ejja nitkellmu fis-soċjetà, ejja nitkellmu fil-familji tagħna, ejja noħolqu kuxjenza il-servizzi tajnuna qegħdin hemm u l-professjonisti huma lesti dejjem 24 sena kuljum min-naħa tal-Fondazzjoni li jassistu u jappoġġjaw kif nistgħu. Meta qed insemmu l-assistenza u l-appoġġ li jingħataw dawn il-persuni, wara li ssir it-telefonata għal talba ta' għajnuna, kif jaħdem il-programm? Iva,
Li jiġri huwa li aħna nisimgħu l-karba soċjali ta' dawn in-nies. Normalment il-każijiet ivarjaw, ikun hemm problemi ta' time management, ikun hemm problemi ta' money management, persuna ma tkunx kapaċi tikkontrolla l-budget tagħha fix-xahar, ikun hemm problemi ta' peer pressure, jiġifieri nkunu fi grupp Illum il-ġurnata m'hemmx għalfejn niltaqgħu face to face, bl-apparat teknoloġiku niltaqgħu online u naqgħu għal dak il-peer pressure. Kelma oħra bl-Ingliż hija instant gratification. Illum il-ġurnata mit-tfal tagħna għall-anzjani tagħna, kull ħaġa li nkunu nixtiequ, kull ħaġa li nkunu rridu, inkunu rriduha issa Qabel imbagħad, illum qabel għada. Li sfortunatament dik ukoll tista' tikkawża daqsxejn ta' ta' ta' problemi interjuri. Ehm, il-Fondazzjoni qiegħda hemm biex tisma'. Il-Fondazzjoni qiegħda hemm biex taħdem id f'id ma' entitajiet oħrajn, naħdmu mal-Caritas, naħdmu mas-Setqa, ehm, fejn insellmilhom minn hawnhekk għax-xogħol siwi li jagħmlu, u bil-mod il-mod inwasslu għall-persuna biex, barra li jirrealizza li għandu bżonn l-għajnuna, issib dak l-appoġġ u, jekk Alla jrid, joħroġ mill-vizzju. Ekku.
Kane wasalna biex nikkonkludu il-programm. Ħa nħalli f'idejk biex tħares lejn il-camera tiegħek u tgħaddi messaġġ kif nagħmlu dejjem meta jkollna lil Kane magħna lil dawn il-persuni illi qed jaraw il-programm u jibdew jgħidu, Imma da donnu qed ikellem lili. Hekk hu, hekk hu. Tiddejjaq xejn. Dawn huma affarijiet li nistgħu nsejħulhom normali llum il-ġurnata. L-ħajja tant saret mgħaġġla li kollox irridu issa u kapaċi iva nillargaw mil-limitazzjonijiet tagħna u naqgħu faċilment għal vizzji. L-għajnuna qiegħda hemmhekk. Tiddejqu xejn tirrealizzaw, tkellmu mal. mal-maħbubin tagħkom, fittxu l-għajnuna, l-għajnuna qiegħda hemmhekk u aħna bħala Fondazzjoni Lok Responsabbli dejjem lesti li nappoġġjaw il-karba tagħkom. Telefonata qegħdin il-bogħod 1777 jekk intom tixtiequ li jkollkom ehm, kuntatt dirett mal-professjonisti jew is-sit elettroniku Fondazzjoni Lok Responsabbli qed jidher fuq l-iskrin tat-televiżjoni u hemmhekk tistgħu anki titkellmu u iżommu l-anonimità tagħkom. Kejn, grazzi tal-li kont magħna niltaqgħu bħal 15 jekk Alla jrid. Grazzi ħafna. Sadanittant wasalna biex nikkonkludu l-programm. Grazzi lit-telespettaturi li segwew l-ewwel programm għal din il-ġimgħa. mill-sensiela ta' programmi Niskata jekk Alla jrid aħna nerġgħu niltaqgħu magħkom għada wara l-aħbarijiet ta' nofsinhar. Grazzi lill-professjonisti kollha li kellna magħna u lit-tim eċċezzjonali eh, wara il-programm Niskata taħt id-direzzjoni ta' Andrew Bajo nawguralkom anki ehm, divertiment wara nofsinhar permezz ta' Television Malta nsemmilkom.